aklakanke sede magode kuya bono
nenguva yamatora muchibika chinhu ichi yes mune zvamakadziitira pamavhidhiyo here Ah, mavhidhiyo awo ari kuzouya zvawo anga asati apera handiti ka mm. abati mukutigadzirira aiwa mavhidhiyo ari kugadzirwa manje munoona chimwe chinhu chatinochema nacho uh, mr mbari mm. musi wesaturday ndo pari kulonjwa chinhu ichi yes
but patinozochema nacho ndechekuti dzimwe nguva tinoti palonchi paipai mobva marevedza kuzotipa mangoma ari paalba oh, ndo pandikuda kubva ndagara ndataura ndakamirira mafanzi ipapo
kuti apa palonchi muchatipowa mangoma manyuwani here pasteji aiwa big pamanyuwani vachamawana vachamawana here ah, vachamawana ndo patinonyanyochema napo ipapo yes kuti dai mambotipa tinenge tichida kuti tinyatsowana mukana wekuteerera mai aiwa saka tichatoita kuti vanyatsomanzwisisa pasteji ipapo then pamasaisai anobatsika rini pamasaisai apa dini ngirikini akangozara ukangoti kina right official anobva atongobatsika anditi unenge wakutomawana machuni aiwa kingman chimbonuza nyaya yesetup yes ndaona izvo zvimauya neteam hamuna kuana vanhu vashomaka ndatombovona vanatomboona na vanatomboza kuti ha aya mawana aya mauya nemassive yes zvekuti ndotozoti kana team yangu yeclash irimo vanhu asindonakira ndiudze urongwa hwedu hwemusi uyu dhanzi redu rikutanga ngwai dhanzi redu richatanga kuma 5 kuma 5 asi pane kaclash kakagadzirwa right karipo
Eh, kachavaraidza vanhu asi pakuvaraidza vanhu hazvirevi kuti kana pari pakuvaraidza vanhu iwe uchauya uchida kuvarairwa futi eh. pari kuda kutsvagwa ana mambo futi ipapo right because ndo road yekuenda kunational cup clash yes saka apa tiri kutsvaga vanomirira mbilezi yes andidika yes saka maartist atinawo paclash itimu yemumbare aiwa takato itimu yekumbare inenge yakazara zvayo haishaiki eh. and obvious asi haisi yekumbare chete o oh, makazovhurira nevamwe aiwa haa tinenge takazara andirika tinenge takazara Uh, Zimbabwe, so it is happening uh, on the 2nd of November. That's uh, Stoddard Network Complex. Uh, Mr. Mbare, double album launch, uh, Ghetto Story, mhaka yechinyakare. Uh, Sekunzwa kwamuri kuitwa kunzi 5 o'clock dhanzi rinenge ratanga. Ende panotanga dhanzi eh, pachamboitwa clash eh, tichiita road to National Cup clash for the

Amuri kuona chii timu yangu Mr Kina mamanetsa Mr Mbari pa two weeks dzapera fashion yamuri kurova ndakazokonzwa kuti zvanza ndakazokonzwa kuti zvanza ewa vakagara zvakanaka nesutu yadi zvanzi sutu yadi ringokupai kuseni munongonzi murove imwe sutu kasutu masikati monzi yemutore imwe sutu eh. manheru morova imwe sutu ah, pakatoipa

Opposite Mbare Msika pa Zebra Mall apa maglass shop number 6 and masutsu edu anobva pa 30 mari kunosvika nofika kuma 3 4 waya anezika akurohana mukoma kina ndoema 4 waya saka zimbabwe uk mbotaura ne2 team yamandipa iyo ndibva ndambonzwa kuti zvakamira sei As Zimbabwe, it is the champion radio station, it is Star FM. In everything that we do, what we put first, it is the talent. And tonight, of course, uh, we have Kuru Pungwa and Tixen. Uh, Tixen, what do you say? Boy, the elder godfather. Ayi ndiri nani ari same around. Na mararound zikungobhaizira ngoma. Ema eh, musima mambo nditiza mapinda Joseph. Ah, vati

andiri ka ya mani saka ari sema works angobhaizira mukuru tichingotirayo kupusha like kuti level ringoendawo pa level chairo chairo andiri ka ya mani ndazongorwadza wangu kuti kuya kwamaita hamuna kuya namadam because madam akanoroa ngoma kuika
saka ndanafunga kuti chii eh, varipo pamwe ndichaona empress vangoita sei Ah, nhasi vamboti tete chimboendai kunopedza indimbosara ndakazorora saka mudheni bho here manje nengoma kana kuti ngoma dzorohwa nepapilo nepapo dzinotorohwa nemupoto nemupoto
dzinenge dziri ngoma chete anenge ari mandandi mdara anenge ari mandandi saka pana anonyorera umwe here tonyorerana munonyorerana ya tobatsirana pakunyora paipe andirika ingori nyaya yekuti ndini hangu kakawanda kacho handinyore ndiri muno mafreestyle andirika zvekutodaro right eh, but tine any project yatichaona maburitsa mese here namadam ya like pane maproject two aripo atakagadzira ndofunga three days back eh. saka tiri kutotarisira kumadropa maybe this coming week after show yamr mbare iyoyo and then tichange tichibatsirwa kupusha maweeks edu nairt production namukoma jack radix mukoma blue eyes nanatj cables mungoona varipo nemi futi godfather saka maweeks ari kuuya ndofunga isi from next week ipapa tiita kudonhedza maweeks andidika yes sir kune vasingazive mukadzi wenyu anonzi ane rake remagitari anonzi lady d lady d yaman aiwa give thanks mukuru pfungwa yes,
akatanga kuita sei kwana anopenga muri sei king mushe mushe godfather muri sei ari sei maweeks Ah, ndizvozvo one two tichitoenda eh, ndakaona mazuva ano muruda hono tiri kutotya kuti ndinogona kubuda muno matondichallenjawo ah, nekuti unogona kuzoita ngowa kukanganikwa right mm, unomboti mm, umbovaratidza kuti uriko eh, saka ndakaona kuti mazuva ano mukagaragara hondo muri kuida zvishuwa eh, tombobairira naipapapa toita sei todzoka tombo tobayira todzoka tese towana basa ndawana saturday muri pa uh, mbiles ya ya regai tisvike mumbari timbotandara timbotandara tichiratidza vanhu kuti tiri kusapota mukoma kina nemoyo wese handidi ka zvandiri kuda kuita ka ndiri kuda kuti vanhu vamboona uh, chipo chatiinacho mustudio ridhi mumboereni apo zvekuti saka ndoribata tobva tatanga ka yes yeah man askiri munoiziva ka huku manuko hazvinyadzi hazvidiwa noenda kumba yeah man anoenda ah, kumba shop one two vabereki nevana vanenge vakaita sei yeah man vakateerera yeah man saka tinokumbirisawo kuti please zvinyadzi toisa pai apa side then politics hatitaure anirika yeah man ah, vanoda kutaura politics inonzwa kunzi yekusvedu yepolitics yalindo muri moita sei motaura yeah man

Good Father Templeman ayati nawana vari kundiitira musarinya wedhongi manje pachigaro changu havapatongi kosimbisana kuchova bhasikoro risina mweya vachienda fapa vana pombi vari kusaiza matanyera akabata chipanera lebho rangu rakwira ranamela vamwe vachiti apera mhosva vachindinenera ridhimu ndipei ndoita rekunera But...

nekuti nini kupedza ndo kwangu ende kumbare ndo kumusha kwangu vari kuzviziva mangoma ndiwo angu ndine najegratics mapromota angu vavo kunge joni english 100 zimbabwean kibrich but bo kunyange nemaswedish vachatora ngoma dzangu voita publish good morning say am i surprising pure english familiarizing wazvinzwa straight no compromising ndabva kudhara handisi up and rising aisidenja tikasangana iko kugeto story vese vari kundisaiza ndine urombo sori kuchange kuchinakidza kuchange kuli grory no i said kuchange kuri holy kurupfungwa kana zviro zvamafunga zveclash munongouya kwedu kumba handisati ndambumba kunyange kuzumba vari kundiziva kuti mangoma ndongobumba pfungwa ndenchipaona ndiri mudenga unge droni zvavanodzidziswa ndakazvi ndakazviita ndiri alone ndine ruzivo rwevanhu hobho kunge foni chekutambira nevanhu vakadai handichioni timhu yangu mabradha ndina shamwari ko masecrets hobho sechina mwari ndine tuchokwadi mukati kunge mokari nekusada kubvuma muchaperera mulokari chasheka hana dzavo unge earthquake ngoma dzava dzina magetsi unge epwet udzanai kuti takunda anogona haisi secret ukazviramba iwa very stupid ndine mabhazi wobonge town side kugona germany ziva kuti haisi pride inini ndinoimba iwewe unoroya but haisi danger cause tese tinoshanda nai mm, kwandinobvawo hakutombodiwa fight but kunyarara kwakutondipinzisa patit paita musiyano pavision nesite mapenzi ndakamaona pandakabatidza light mm, pari kudiwa zivo roisa confidence vaudza kuna substitute for intelligence kuva mukoma hakudi mameasurements vatadza kundishandisa ah, kunge common sense
ndimwairaiwa moto tixon is in the building mukuru pfungwa is in the building handai futi chimwe chiraunda kumana intanazvadii

tora mukombe ndo vakaita kuti mizi chedu igonzi yechirombe ezvinoti akutange dzemashanga mombe dhanzi razara madofo kunge kiu yekumakombe ndiri agenesi vari kupengera mudhanzi ndimucheta kuti kuafrica kugonzi kune mapenzi kuti dzikisa value seten senzi apa tetine maplans ekuzotenga mabenzindoedita sefilmora maplos angu mukakaikrimora iwewe une godo ndosaka wakapora ende une utsinye saka uri kora twakaona nchibata ridhimu kunge kola vanonditevera semasoja vachifora reserve bank tikanotora madhora irong 10 pano vanoona hora When me tell them say me no keep it as them think say me never make it past limits, them shoulda never cross me deadly like umpula gas, them respect we like copper glass. tell you safe never trust people dem wapi step on you like grass right zvandiri ni muimbi wa vakatadza kushandisa zvika vashamisa nchava tamisa munzvimbo tarisa munzira uone kwa ndinova nangisa zvandiri ni muimbi vasina vision movie se zvamunoshandisa muchingo tamisa media kunzisa vanhu zvimango mazvino timakisa guru pfungwa tichasangana tu November kana makangwara muuye ne pemba nekuti nini ndenge ndakangozvitemba nekuti kumangoma kudika zvejemba jemba vari kumhanyisa rurimi vari

ndoriziva dhiri racho nekwarakafungwa my brother audrada gadha nemamadha pane kutamba nevapfana vanoruma zenyoka sepafadha ndaramba nadha funzai kina marina tichanosangana kwaubva mupakina masaga ese ndagara ndakamapina kumabata sekuge tindobva ndamasvina hanti muri kunzwa ndiri muripo wekushanda semawages ndoisa mutsetse wobvaruka samabhejisi ipwere pamangoma verenga maages ndawandirwa nengoma pachipfuva samabeges ibad music kuzvitakura kwashombara vapasoakanganwa hanti muri kunzwa
Zimbabwe, I am telling you, it is going down, and it's all about uh, Mr. Barry, uh, the album launcher. Right, Shatakuda Pamanj, and Ukumboda Gina Marina. akasangana namukuru pfungwa obva sangana natixen zviri sei gina
ari seko marounds ah, marounds bho zvekudaro marounds bho zvekudaro isaya right ndati ndinokusanganisa eh, ine timu yako kai aiwa haisi nyaya haisi nyaya mazuva ano tikaona kuti hamusi kumira kubatika pari kungonzi zvehondo muri kudawo chaizvo aiwa hapana tichiuya timbosimbisa tibatikira
saka toita sekudaro iri tombonwa kana zvema eight lines eight lines iyaiwa hapana iri ridi mbo iri iyaya bo handirika saka tomboti ginombotanga namukuru pfungwandei

saka chimboya pana tix andorohwa netimu yepafeso hanzi tinoda kumuona godfather tinoda kunyatsomuona Yes, Zimbabwe, it is the champion sound, Star Refiama. Live on the Zim Dance All Over Drive. Arangata Ndiribate.

apa ndenge ndichingotonga rule ngoma sasendipita ndokurunga ngoma kuda kungesere vhita ndini maneja ndini ndinozviporomota ndini ndine gezi resaunge itineta usandibaya nexi kutonge mojileta ndiri musoja wemangoma asina bhareta ndiri manyumareta ivo madhinomineta

monge chikatapila ndinogiredo nekudhuma smobod big yedi sejuru ndoruma rikamombe kadiki yasi ndokuma nditambire mukuru pfungwa mashuma handidi kudhama ndinoda kupfuma umbarume ndorara musango ndichivhima kana ndabatidza mwenje yakuna anodzima hey, running on the beat ndiri muresi rangu ndega mublack chinese wechirungu resi rangu ndega patana nominimini

yes, Zimbabwe it is Gina Marina mukuru pfungwa. Yeah man. Right, Dixon hande iyo hapana mukuru pfungwa hapa. Gina ramba uri ipapo. Ati timbonyatso kukutesta. Uh, Zimbabwe it is the champion sound, it is immortal movement live on the leading radio station Star FM. Uh, this is what we do each and every Thursday night. on the Zim Dance All Over Drive. But right now it's all about freestyle.
Uswati chipa action. Nawananye rasta muri mukai here aiwa musi. Sei muchinditarisira mglass kunge juice. Kundona ndakanyarara mogaya ndiri loose. Manje ndovhura mabhutsu kunge Lee Bruce. Chibvunza godfather mkoma vane rasta. Vanhu vanondisaidza fan karafta. chipinda pamusanzu unobvunza jafta patinotaurwa ivo vanozouya after nhai moda munditesei boso ndiri mberi kwazvo ngebhenzi ramacheso mundibata kola makuita zvishamiso makuumba daka movaka ruvenganiso jesu kristu ndesa chipiyaniso una vana vako vakunditeya sisiso ndimi mune ngwenje ndinoda chioneso mwari wekudenga ndinokumbira kundiso rurimi ndinotwisa pandikapinda panopisa

Naka maka yechinyakare and the one ghetto story. Muriseiko K Queen? Hai ndiri bo ari seiko marounds? Ah marounds ari bo chavo. Andiri madzoka futi? Yeah. Mamuri muno mumanje manje ka?
Yeah.
ari seiko maweeks kubva pamakauya paipe mambo mambo rekoda rekoda zvemangoma here? ya mangoma aripo takarekodha kapla chivekuchesco ehe tikarekodha mango flavor nekwamakumbe ehe arimo arimo ari kutambirwa sei mangoma Ah, akabuda sofa vanhu vari kugutana oh so far zvese bho apo handiti ka ya Ah, tiri kukuona here musi wesaturday pastage ya musi wa 21 tozokuonai futi here pastage ya takuda oh muri kuuya aiwa ndafara kuti this time kungobvunza hamuna kumboita doubt hamuna mbavha mangosimbisa kawana
tsanda magate
muri seko empress
abo here atsatasangana kaimeme kuti kubva pacap clash pepe mm. pakafamba seko pacap clash takazoona makurova dance pastage vakarova green nanhasi hairi kuzivikanwa hembe green ichiri kuzivikanwa zvakafamba sekuda kwenyu here musi wemusi wekaptashare zvakafamba sekuda kwedu bcause taitozvinamatira kuti tionekwewo right mastreet saka vanhu vakationa ndekufara vakakuonai pastreet ka mm, vakazonyatsoona kuti magarisanoita nezvei right pane chakachinja here pakeriya yenyu kubva musi uya uya ah, zvakawandisa mm. zvekuti pastreet muri kupisa mm, pisa pisa Vakoma ngoma muri kurekodha here? Hobho mdara. Eh, kubva pai pai marekodhi asingaite vona ndakamboona makanda chiposti muchisimbisa mafanzi ka. Mm, ah ndine hobho mdara mangoma mchawi ndati. Andiri. Mm.
Ako zvima video. Ya, yeah, muvideo so far pangobuda wandiri mahara.
Chibva pamire. gore mahara ndorabuda ko amwe anobuda rini orit anotaurika pamhepo orit mm, mamwe achona achiri kufambirwa pangobuda iroro chete andive mm. saka riddim randokona vabho here kuti mbori pasomething apa ribho here riddim
ribho mm. zvatiri kuda kuita kamaimpress anonga mambonzwa achitaura netimu yangu apadiwe zvenyadzi ana mahara vaivai avadiwe because tiri panhepfenyuro anditika uh, then eh, apadiwe politics kana kusimbisa madrugs vati tinoda kuti tingorova hedu chiridhim ichi one ichi tongochirovawo svika chapera inganzi danger torova eight lines eight lines aisi nyaya ndiri right

ngoma dzakasimba kunge yangu bekina dzaita madhara agopfuula mabhima ngoma dzisina unhu kunge dzatumwa dzaibvuye ba kucheka ngoma isina feeling munhu wese cheka mamero mafero zvese vakaera
dzino ututumasmo pandinosvika vanomira ho ndauya ndakakwana ndiri ho hona vari kuda wo ndovadhaila sefon co ndovaratidza huprotoko zvese nehumbo co ndobva ndavachuna vheri vheri a ah. kuti ndiri muwovheteri pamangoma hondo dzandinorwa dziri skeri a ah, a ah. ndauya recovery so a anyone trying na dis me dead judas trying na kiss me dead infama ina miyada dead blood blood divisidem blood sharding dead dead dedem dedem dem dead dem dedem dedem dem dead

tine zvatinogona kutarisira here musi wesaturday kati mune muchida kuti uraya kubva pamucheno paipai apa munozoenda pastage musina bhutsu bhutsu kana kuti tikatongokonema kuenda pastage totozoti pane firimu riripo